Jo, gudde Moien alleguer. Ech war e bëssen iwwerrascht, wéi ech heihinner komm sënn a vru Schieren d'Schëld gesinn hunn, hei géif d'Éislek fueren. Naja, ech mengen net, datt et esou ass, mee mir sinn hei nach ëmmer am Guttland an ech freeë mech drop, fir. Hei dozou bäizedroen, fir de Bilan ze maachen vun eiser Chamberarbecht, dee mer eis opgedeelt hunn, ech een Deel, de Serge een Deel. A wéi Der sécherlech wäert mierken, wäerte mer kee Fall am Detail kënnen op eis Aarbecht agoen, mee vläicht just e puer wichteg Saachen ervirsträichen. Bei mir wäert dat haaptsächlech sinn d'Situatioun vun de Flüchtlingen a virun allem LuxLeaks a Finanzplaz. Ech wëll awer domadder ufänken, datt mer vläicht emol sollen nach eng Kéier einfach klorstellen, wat mer dann iwwerhaapt an där Chamber do maachen, an zwar, oder wat d'Chamber iwwerhaapt mécht. An zwar mécht d'Chamber ajo eigentlech, an Dir wësst dat, zwou Saachen, Se mécht Gesetzer, déi se virbereet, diskutéiert an ofstëmmt, a se kontrolléiert d'Regierung. Dat sinn am Fong geholl, dat ass alles, wat se vu formalen Aufgaben huet. Fir eis kënnt derbäi, fir grad an deem Zesummenhang d'Interesse vum Salariat a vun den diskriminéierte Minoritéiten ze vertrieden, dat heescht fir do systematesch 95 bis 99 Prozent vun der Bevëlkerung ze vertrieden. A wéi den David gesot huet, mir si ganz stolz dodropper. Mir wëssen och, datt dat, wat mer do fäerdeg bréngen, just eng Saach ass vu Kräfteverhältnisser a vu gesellschaftlecher Mobiliséierung, mee ech kommen nach dorobber zeréck. D'Mëttelen, déi mer hunn an der Chamber, fir eis Aarbecht ze maachen, dat sinn éischtens d'Plenarsitzunge vun der Chamber. Dëst Joer waren der bis elo 28, also en Dënschdeg ass déi 28. e Mëttwoch déi 29. Dat si Kommissiounen, déi am Fong geholl Diskussiounen virbereeden. De Serge ass feste Member a véier Kommissioune plus eng international an Observateur a sechs Kommissiounen, déi zum Deel heiansdo all Woch zesummekommen. An eleng dorauser ka sech schonn ausrechnen, wéi ee Volume vun Aarbecht dat dat gëtt an och op den David wäert zoukommen. Ech sinn Member a 6 Kommissiounen plus eng international plus Observateur a 6 Kommissiounen. An déi Kommissiounen ass eng relativ opwendeg Geschicht an awer wichteg, well do awer d'Diskussiounen zum gréissten Deel lafen. Een anere Moyen, dee mer hunn, dat sinn déi vun de Questions parlementaires. Mir hunn elo an leschter Sessioun ronn 80 schrëftlech Questions parlementaires gemaach, plus eng Rei mëndlecher an der Heure d'actualité. Ech kommen nach dorobber zrëck. Mir hate bis elo Dräi Interpellatiounen ugefrot, eng iwwer d'NATO, eng iwwer d'Berufsformatioun an eng iwwer LuxLeaks, déi dann um nächsten Dënschdeg wäert stattfannen. Een anere Moyen, dee mir hunn, ass fir Punkten op den Ordre du jour setzen ze kënnen oder Ministeren an d'Kommissioun anzelueden, Interventiounen am Plenum ze maachen, Amendementer zu Gesetzesprojeten ze maachen, Motiounen ze maachen, mat där mer d'Regierung opfuerderen, an engem bestëmmte Beräich ze agéieren, Entrevuë wéi den David gesot huet, Pressekonferenzen, a sou weider a sou fort. Déi ganz Aarbecht, déi gëtt koordinéiert a virbereet, engersäits vun eiser Fraktioun, dat sinn déi zwéin Deputéierte plus déi haaptsächlech déi zwee Leit, déi hinnen do assistéieren, hëllefen, den David an de Marc, mee awer net nëmmen, och an Zesummenaarbecht mam Steve, mam Sekretariat, an natierlech awer och an Zesummenaarbecht mam Büro. Internationaler Koordinatioun vun der Lénker, well et eis ganz wichteg ass, datt dat, wat mer an der Chamber maachen, e Reflet ass vun deem, wat mir eis als Prioritéit ginn als gesamt Bewegung. D'Fro, déi ee ka stellen, ass déi, wann ee mol am Detail kuckt, wat mer alles do vun, wéi zäitopwändeg dat ass a wat mer alles do maachen, ob mer domadder dem parlamentaresche Kretinismus verfall sënn, vun deem, De Karl Marx schonn am 18 de Brumaire geschwat huet, hat sech d'Rosa Luxemburg awer am Kader vun der Däitscher Revolutioun, oder vill méi flott, den Erich Mühsam 1920, wéi gesot, et soll mer kräischen oder laachen, wéi gesot, dat ganz revolutionär, Réckstännegkeet vum däitsche Proletariat besteet alleng am parlamentaresche Kretinismus. wou éiergäizeg Onwëssend an der bourgeoiser Ideologie verkomme fir a sou laang keng aner Waff méi gesi wéi de Stëmmziedel an dee Patschong, wou een all fënnef Joer ee virgedréckten Ziedel kann dran geheien, bis datt dat zu hirem absolute Fetisch gëtt. Ech mengen net, datt mer, ech mengen net, datt mer deem verfall sënn, well mir wëssen, D'Machtverhältnisser an eiser Gesellschaft ginn net an der Chamber, ginn net am Parlament geännert. Gesellschaftlech Verännerunge geschéien duerch ausserparlamentaresch Mobiliséierungen. Dat wat mir an d'Parlament erabrénge kënnen, ass ass net onofhängeg, ass ofhängeg vu gesellschaftleche Mobiliséierungen. Duerfir wäert déi Lénk och ëmmer mindestens grad esou aktiv sinn an de gesellschaftleche Beweegungen, an de Gewerkschaften, soziale Beweegungen, wéi an der Chamber selwer, ouni domadder d'Aarbecht déi an der Chamber soll gemaach ginn, fir dat erëmzespigelen, net soll ënnerschätzt ginn. Mir wëssen och, mir wëssen souguer, datt wann en aus Griichenland, datt wann en an der Regierung ass, datt en dann nach laang net un der Macht ass an datt een dann nach net d'Macht, mä datt elo mol déi Herrschend net un d'Macht sënn. Ech ginn net midden ze betounen, Dat ännert sech réischt dann, wann déi Iewescht, déi un der Macht sinn, net méi kënnen, a wann déi Jënnen net méi wëllen. An kënnt derbäi, an dat huet dann eppes mam parlamentaresche Kretinismus ze dinn, wann ee capabel ass, wann déi Jënnen net méi wëllen, fir hir Post Strukturen ze schafen, datt se sech selwer kënnen organiséieren a selwer hiert Schicksal an d'Hand huelen. Ech mengen, dat ass dat, wou mer drop eraus schaffen, an net fir elo eng reng parlamentaresch Orientéierung ze hunn. D'Resultat vun där Aarbecht, ech wëll drun erënnere wat de Jean-Claude Juncker, den André Hoffmann, ech mengen et war 2009, gesot huet op der Tëlee an der Debatt no de Walen, Wat maacht Dir mat engem Deputéierten? De Serge Urbany huet dat awer weidergefouert, wéi e gesot huet no deene leschte Walen, Mir wäerte mat zwee Deputéierten eis Aarbecht vervéierfachen. An ech mengen, dat ass eis och, ech mengen, dat ass eis och gelongen, och wa mer et net ëmmer fäerdeg bréngen, well mer d'Moyennen och net ëmmer derzou hunn, fir alles no baussen esou ze kommunizéieren, wéi et eigentlech sollt sinn, fir datt och d'Leit wëssen, wat mir wierklech do opféieren. Ech muss awer soen, et geschitt awer ganz vill iwwert d'Press, déi reegelméisseg no de Kommissiounssëtzunge present ass. Wou der Nofreen net do war, geschitt och villes duerch Stellungname vun eis, vun eise Mataarbechter op de sozialen Netzwierker, op eise Bloggen. An ech mengen, et gëtt och nach eng Traditioun zu Lëtzebuerg fir Chambersberichter ze liesen, vläicht net méi bei deene Jonken, mee bei enger Réie hei eeleren Leit. An och wa mer mussen driwwer nodenken, ob mer eis Kommunikatioun an deem Beräich net kënnen verbesseren. Zwee vu 60 ass effektiv e Problem, mä ech mengen, fir eis ass et kee Problem. Zwee vu 60 Deputéierte spigelt net déi reell, net spigelt net reell erëm, wat sech an där Chamber do steet. Ganz vill wichteg Initiativen an Impulser D'Pompte vun zwee Deputéierte geholl ginn an deenen aneren och opgezwonge ginn, aus deem ganz einfache Grond, well déi zwee Deputéierte ganz dacks vill méi d'Realitéit dobausse vun den ONGe, vun de gewerkschaftlech, vun de Mobiliséierunge rëmspigelen, wéi dat bei aneren, déi do éischter do se fir déi Mächteg un der Macht ze halen, wéi bei eis. Ech ginn eis dee Beräich méi zoustänneg, de Serge geet herno op aner Beräicher an, zwar haaptsächlech op een Thema. Ech ginn eis dee Beräich méi zoustänneg e puer einfach e puer Beispiller, wou déi een alt bësse méi laang misst diskutéieren. Vrun engem Joer d'Mobiliséierung fir vun de Studente fir d'Boursen, ware mir déi eenzegsten, déi do wierklech d'Studenten an der Chamber vertrueden hunn. Leider ass et op eng ähnlech Aart a Weis an der Ëmwelt an an der Klimapolitik, wou d'Ëmweltorganisatiounen, d'ONGe keng Vertriedung méi hunn an der Chamber, zënter datt déi Gréng an der Regierung se fir hir Ziler, Klimaziler, ze verteidegen an déi Gréng maache wierklech do haaptsächlech Schadenbegrenzung vun deem wat am Ëmweltberäich geschitt. Ähnlech ass et beim Transport, nohalteg Entwécklung, bei der Wunnengspolitik, wou den David drop agaang ass, bei der Austeritéitspolitik, dem Dateschutz, Stéchwuert Vorratsdatenspeicherung, an Zweckentfriemdet Datenuwendung, Kannererzéiung an Héichschoulpolitik, Reform an der Fonction publique an x aner Themen aus der Petitiounskommissioun, op déi ech hei elo net aginn, dat nëmmen nieft deenen, wou de Serge nach aktiv ass. Dobäi gëtt et och Froen an Themae, wou et méi schwierig ass, sech duerchzesetzen oder eng aner. Stëmm héieren ze loossen. Ech ginn e puer Beispiller, dass d'Nato a Militariséierung, wat nach ëmmer een Tabu ass zu Lëtzebuerg, fir doriwwer ze diskutéieren, obschonn awer och bei den ONGen ëmmer méi ee grouss Interesse opkënnt, fir do méi seriö Diskussiounen ze féieren. Dat ass d'Finanzplaz, LuxLeaks, kommen der drop, an dat si Flüchtlingen a Migranten. Dat si grad déi zwéi Punkten, op déi ech wäert zeréckkommen. Et gëtt och Themen an Ufroen un d'Regierung, wou mer keng Äntwert oder nëmmen lakonisch Äntwerte kritt hunn, wat ze bedauern ass, well domadder och effektiv de Kontrollrechter vum Parlament iwwert d'Regierung offensichtlech a Fro gestallt gëtt an dat och esou gewollt ass vun de Majoritéitsparteien. Mee souguer déi Punkten hu ganz dacks eppes ausgeléist, wat iwwert dat eraus gaang ass, wat an déi an Richtung vun deem geet, wat am Fong d'Majoritéit gefaart huet. Ech wëll just e puer Beispiller ginn. D'Vertrieder vum Staat an de staatlechen, also an de Verwaltunge vu Betriber, wou de Staat dru bedeelegt ass, seet d'Regierung, dat geet keen eppes un, déi maache wat se wëllen. Mir soen Iech och net, ween et ass. Elo huet d'Chamber elo decidéiert an der Conférence des Présidents, datt d'Regierung hir Haltung muss änneren an déi Lëschte muss Bekannt ginn LuxLeaks vu vum véierten November un, wou am Fong geholl de Konsortium vun de Journaliste mol opgedeckt huet, wat do alles gelaf ass. Ass alles ënnergebottert ginn? Nächsten Dënschdeg wäert awer elo eng Interpellatioun an der Chamber dozou sënn. E Mëttwoch wäerte mer schwätzen an der Kommissioun, oder déi, de Serge, iwwert d'Protektioun vun de Lanceurs d'alerte, Whistleblower, wat och een Thema war, wat laang ignoréiert ginn ass. An och d'Haltung zu de Flüchtlingskatastrophe am Mëttelmier wäert op eis Initiativ hin e Mëttwoch de Mëtteg um Ordre du jour vun der Chamber sinn. Also ech mengen, dat och op Thema, wou et schwéier ass, wichteg ass, ëmmer erëm nozehaken an déi Aarbecht ze maachen, déi mer do gemaach hunn. An dann, den David huet et scho gesot, de Mëttwoch steet och een anere Punkt un. Een Dënschdeg wäert ech un menger leschter Chamberssitzung deelhuelen, ab ee Mëttwoch wäert den David dat iwwerhuelen. D'Ursaachen dovunner si bekannt, ech ginn net méi elo weider dorobber dran. Et sinn haaptsächlech gesondheetlech Ursaachen, net well ech elo schwéier krank wier, mee well ech net méi d'Kraaft hunn, fir déi Aarbecht esou seriö ze maachen, wéi ech der Meenung sinn, datt ee se soll maachen. Ech sinn awer och der Meenung, datt dat heite fir elo ee Joer vrun der Votatioun, wéi se virgesi war, dat elo ee Joer éischter ze maachen, de Wiessel zwëschen dem David, a mir och Virdeeler huet an deem Sënn, datt do wierklech dee jonken, dynameschen, erfuerene Mënsch dohinner kënnt mat all deem Enthusiasmus, deen e wäerte matbréngen, an datt mer an deem Sënn och vläicht positiv ass, wa mer déi zwee Deputéierten net musse matenee wiesselen, well deen anere Wiessel jo an engem Joer stattfënnt. An dat, wat mech och freet, dat ass, Neie Mataarbechter, deen den David soll ënnerstëtzen, de Marc Keup, deen och aus engem Beräich kënnt vun der ONG ASTM, wou e wierklech ganz wichteg Erfarungswäerter fir eis matbréngt. Ech wollt kuerz agoen op d'Problematik vum Massestierwen am Mëttelmier als ee Beispill, mee den David huet deem scho e bëssen virgegraff an dat ass och gutt esou. Et ass ee vun deene Beispiller, wou ee gesäit, wéi wichteg et ass, datt een ëmmer erëm nohaakt an eng Meenung huet an esou weider, dreckt d'Féi. Am Fong geholl Mare Nostrum, déi Initiativ, déi 2013 vun den Italiener geholl ginn ass, fir wierklech Flüchtlingen aus dem Waasser erauszezéien, bis zu der libyscher Küst, direkt wéi déi a Fro gestallt war am Oktober d'lescht Joer, hu mir intervenéiert mat enger Drénglechkeetsfro un den Ausseminister, fir ze soen, Mare Nostrum kann net stierwen, Triton kann dat net ersetzen. A mir hätte gären, datt Mare Nostrum e Moyen kritt, fir déi Aarbecht weiderzeféieren. D'Urgence vun där Fro ass emol net unerkannt ginn. An et huet dann ee Mount gedauert, bis datt mer gesot kritt hu vum Minister, do, dat wier awer elo esou an dat wier och alles net esou schlëmm, bis datt dann effektiv den eelefte Fréijoer emol am Enker 33 Leit vun engem Boot ënnergaang sinn. Dee Moment ass d'Urgence vun der Fro unerkannt ginn. Mee d'Äntwert war awer genee déi nämlech an d'huet mussen daueren, bis d'lescht Woch, wou 400 Leit nei gouf, hu mussen erdrénken, fir datt esouwuel weltwäit wéi och zu Lëtzebuerg reagéiert ginn ass. Mir haten de leschte Freideg eng Kommissioun ageruff, du war nei déi grouss Katastroph geschitt vum leschte Samschdeg vun den iwwer 800 Leit, mee et huet mindestens derzou gefouert, datt mer, Diskussioune konnte féieren. An et ass eréischt déi grouss Katastroph, déi d'Ëffentlechkeet opgerëttelt huet. Mee d'Äntwerten, d'Äntwerte sinn awer wäit ewech vun deem, wat misst geschéien, fir als Äntwert op d'Asauche vu Leit am Mëttelmier elo Frontex ze stäerken, déi just d'Baussegrenze stäerken an engem Beräich vun 30 Kilometer, esouguer ouni de Perimeter auszeweiden, ass einfach virprogramméiert, datt an den nächste Wochen a Méint erëm massiv do Leit wäerten Erdränken, dat ass einfach net haltbar, grad wéi de Refus fir sécher Weeër an Europa opzemaachen, wou een d'Leit forcéiert op Booter ze klammen, grad wéi de Krich géint Schlepper, wou elo wäerten Booter zerstéiert ginn, déi batter noutwendeg sënn, och fir d'Fëscher op der Plaz, mee och fir déi Leit, déi einfach keen anere Moyen hu fir do fort ze kommen, an d'Flüchtlingspolitik bis hin zu den Ursaach wou den David drop agaang ass, wou keen Zesummenhang gemaach gëtt mat de Fräihandelsofkommessen, déi mer maachen, déi och am Moment am Europaparlament an deemnächst zu Lëtzebuerg wäerten diskutéiert ginn, ass eng Katastroph. A mir mussen dru bleiwen, well mer op politescher Ebene leider déi eenzeg sinn, déi do och déi Leit verteidegen, déi och d'Uleies vun ONGe verteidegen. Sech dergéint wieren, datt d'Mëttelmier zu engem Massen, zu weider zu enger Massegraf gëtt. Et gëtt 23.000 Grënn fir rosen ze sinn a fir all méiglech Aktiounen ze maache géint d'EUspolitik an déi 23.000 Grënn, déi leien um Buedem vum Mëttelmier. An dann huet een nach dee Stréiter Accord, dat ass dann deen, E leschte Punkt, de während de fënnef Minutten, déi mer zur Verfügung stinn, nach, dat ass d'Problematik vu LuxLeaks an der Finanzbilanz. Jo, d'Praxis vum Ruling a vun der Steieroptiméierung fir Multien ass verwerflech a mir leenen se of. Jo, d'Praxis vun de Rulingen an der Steieroptimiséierung huet derbäizou bäigedroen, datt europäesch Staate massiv Akommes ewechgeholl gi sënn. Et gëtt geschwat vun 1.000 Milliarden pro Jor an Europa, dem Equivalent vum europäesche Budget. Jo! Rulingen a Steieroptiméierung an Europa huet Austeritéit a ville Länner gestäerkt an ass och dowéinst net akzeptabel. Jo, Lëtzebuerg ass net eleng mat där Praxis, mee et ass eng Praxis, déi gëtt et an 22 bis 26 anere Länner. D'EU-Kommissioun seet 22 Länner, Lëtzebuerg seet 26 Länner, also ausser Griichenland a Bulgarien. Neen, net d'Rulingen u sech sinn de Problem, wéi dacks gemengt gëtt, mee et sinn d'Steieroptiméierungsmechanismen, déi sech hannert de Rulinge verstoppen. Ech ginn net am Detail hei dorobber an. Ech wëllt der just véier kuerz opzielen, fir ze wëssen, An dat sinn nëmme véier Mechanismen ënnert x Mechanismen, déi et an Europa gëtt, déi et och an aner Länner gëtt. Den éischten Mechanismus ass dee vun de Patentboxen, vun den IP-Boxen, also vun de Breveten. Eng Firma, déi e Brevet zu Lëtzebuerg domiciliéiert, Déi wéi Starbucks, déi kënnen, oder Amazon, déi kënnen fir déi Breveten, froen se dann, dat wat se op deene Breveten als Benefice maachen, ass au départ zu 80 Prozent vun de Steiere fräigestallt. Dat nämmlecht gëtt et an Holland, ähnlech Saache gëtt et an Irland. Dat heescht, do gëtt 80 Prozent vum Benefice op Patenter gëtt vu vir eran net besteiert, wat eng immens attraktiv Geschicht ass, fir emol déi Saachen op Lëtzebuerg unzelageren oder an Éisträich unzelageren. Een zweet Beispill vum Mechanismus, dat ass den Prix de transfert. De Prix de transfert, dat ass, wann ech soe majo fir déi Breveten, déi ech hei hunn, oder fir d'Kontabilitéit, déi ech zu Lëtzebuerg maachen, kritt d'Gesellschaft an Däitschland oder an engem anere Land, wou se méi héich Steiere muss bezuelen, muss se dofir bezuelen. Dat heescht, gëtt een Deel vun de Beneficer gëtt op Lëtzebuerg transferéiert op eng künstlech Aart a Weis. An déi Berechnung vun deene Präisser, déi gëtt de Moment bal net kontrolléiert. Déi dréit derzou bäi, datt d'Beneficer aus Länner, wou vill Steieren ze bezuele sinn, a Länner, wou manner Steieren ze bezuele sinn, iwwerdroe ginn. An dat dréit dann och ëm eng ze Steieroptimiséierung vun de Multinationale bäi. En drëtt Beispill, dat ass dat vun den interne Prêten oder interne Banken. Multien, déi eng intern Bank schafen, wou se dann engem aneren, Sue léinen enger anerer, zum Beispill vu Lëtzebuerg, léinen se dann engem Däitschen. Ënner Strukture vun hirer Gesellschaft léinen se Suen zu engem bëllegen Tarif, an déi ginn dann zu engem ganz héijen Tarif ginn se dann zréckbezuelt. An déi Operatioune geschéien hei, heiansdo, wann een d'LuxLeaks-Dokumenter emol duerchkuckt, innerhalb vun engem, zwéin Deeg, wou Millioune geléint ginn a erëm zréckkommen an den Differenz vun den Zënsen, rëm eng Kéier dozou bäidréit, datt do optimiséiert gëtt. An dee leschten Punkt, deen ech opwerfen wëll, an dat ass wesentlech dee komplizéiersten an dee laang Zäit ënnerschätzt ginn ass, dat ass dee vun den net duebele Besteierungsofkommesse, wat eigentlech Steier, wat eigentlech Ofkommesse fir zweemol net ze besteieren, well dat, esou steet et och dran, ee Benefice, deen op enger Plaz theoretesch besteiert ginn ass, och wann do keng Steieren, Fälleg war, gëtt engem aneren Land net méi besteiert. Mee dat si sécherlech alles Punkten, op déi enker mir am Detail soll zréckzocken, wat mer haut net kënnen maachen. An ech géing mengen, et wier vläicht interessant, fir eng Kéier eng Konferenz ze maache vun der Lénker owes iwwert d'Problematik vu Steier op de Méieren, wou dann och aner Leit wéi de Guy vläicht kënne mat intervenéieren. Ech wëll och drop hiweisen, datt mer den zweeleften Mee e Meeting hunn, zesumme mat de franséische Kolleegen a Genossen a mam Eric Boquet, iwwer d'Steieroptiméierung zu Thionville. An ech géing Iech invitéiere fir esou massiv wéi méiglech dohinner ze kommen an och Frënn a Kolleegen mat ze bréngen. Jo, d'Legalitéit vun där Praxis zu Lëtzebuerg muss een a Fro stellen, mee et ass awer net déi wichtegst Fro. Déi wichtegst Fro ass net d'Legalitéit, iwwer déi ee laang kann diskutéieren, a souguer wann een do op eenzelne Punkten zur Konklusioun kommen, et wier laut Lëtzebuurger Gesetzgebung legal, dann ass et awer net legitim, wat do geschitt. Et kann net legitim sënn, wa Multinationalen emplaz ee Steiersaz vun 28, 29 Prozent, deen zu Lëtzebuerg verlaangt ass, just nach een oder 0,051 oder souguer null Prozent Steieren ze bezuelen. D'Verantwortung dofir läit souwuel bei den eenzelne Länner wéi bei der EU. An ech géif mer keng Illusiounen maachen, ech kommen herno nach kuerz dorobber, datt d'EU, datt déi de Wëllen hätt fir dat ofzeschafen, deen zwar ze wëllen ofschafen, zu verschiddenen Exzesen. Jo, ouni Whistleblower, ouni Lanceur d'alerte wier et net méiglech, dat opzedecken. An déi Leit, déi maachen eng immens wichteg Aarbecht. An et ass net richtig, datt se gestrooft ginn. Jo, d'Whistleblower brauchen e Schutz, fir eis kënnen ze soen, wat do leeft, well dat ass eng absolut Noutwendegkeet.

wann se déi Leit, déi eis informéieren iwwert dat, wat geschitt a punkto Steieroptiméierung a Steierhannerzéiung, wa se déi poursuivéieren, systematesch enquêtéieren an déi, déi vunner profitéieren an déi dann d'Wee geleet hunn, wann do mol net eng Enquête geschitt. Dann d'Kriminellen, déi mir zu Lëtzebuerg kréien, obschonn et een immense Verloscht ass fir aner Länner, ech hu geschwat vun 1.000 Milliarden, déi Kriminellen, déi mir dovunner kréien, Si maachen eppes aus an eisem Budget, dees muss ee sech bewosst sinn. Awer vläicht net esou vill, wéi ëmmer behaapt gëtt, well esouguer de Finanzminister seet, et ass platt, et kënnt näischt méi eran. A wat soll och nach erakommen, wann een de Multinationalen nach Steiere gëtt imposéiert vun engem oder null Prozent? An ech sinn absolut iwwerzeegt, wa mer eng europawäit koordinéiert Steierpolitik hätten, mat Mindeststeiersätz, da kéim och fir Lëtzebuerg méi eran, wéi mat där dote Politik a fir aner Länner doudsécher. An dowéinst musse mer dat änneren. A wa sech an där Berechnung géing weisen, datt Lëtzebuerg de Moment vläicht méi hätt, wéi wa mer eng koordinéiert Steierpolitik hätten, da misst een eng Optioun maache vun Opt-out, esou wéi Frankräich eng Optioun op Land muss hu fir d'Atomenergie, well jo soss d'Diskussioun iwwer d'Aarbechtsplazen awer eng Roll spillt. Mir sinn iwwerzeegt, datt mer dat net brauchen, datt eng koordinéiert Steierpolitik méi géing bréngen, eng Politik, déi am Moment nach net fäerdeg ass, well am Moment ass d'Tendenz déi, fir den Ecart zwëschent dem Taux affiché, deen zu Lëtzebuerg 29,2 oder je no Gemeng Ass an der reelle Steiersaz den Elektrik an d'Epicerie, déi bezuelen nëmme 29 Komma 2, Google, Amazon, déi bezuelen se net. An do gëtt et dann tëschent dem Taux affiché an deem, wat Eenzelner bezuele gëtt, de reellen Taux. An dee reellen Taux läit zu Lëtzebuerg bei 15 bis 16 Prozent Steieren op d'Entreprisen. Bezuelen. Dir wësst, datt d'Entreprisen insgesamt ëmmer manner bezuelt hunn déi lescht Zäit, datt den Undeel vun de Steieren um Kapital ofgeholl huet, vun hallef-hallef par rapport zu de Salariéen an de Stéit, elo op engem Drëttel ass an d'Tendenz ass ee Véierel. An d'Tendenz ass déi, fir ze soen, Majo, komm, mer huelen den Taux affiché wech vun 28 Prozent, mer setzen dee reellen Taux hinner als Taux affiché, mer halen nichtnach erbäi an, Mer maachen Steierkonkurrenz weider op dem Taux affiché. Dat heescht, den Trend ass nach guer net fäerdeg an et ass ganz wichteg, datt mer eng international Äntwert fannen op déi Froen do. D'EU-Kommissioun wäert äis se net ginn, well d'EU-Kommissioun ass fir Steieroptiméierung. Steieroptiméierung, Steierkonkurrenz ass am Traité vu Maastricht dran ageschriwwen, esou wéi Sozialkonkurrenz a Sozialdumping a Steierdumping doranner ageschriwwen. D'OECD wëll verschidde. Punkten, Patentbox an esou iwwerdriwwe gëtt, ofschafen. Se wëlle beim Prix du transfert wëlle se allgemeng Reegelen aféieren, ouni en a Fro ze stellen. D'Rulinge sollen ausgetosch ginn, fir datt nëmme keen se a Fro stellt. Also do hu mer eis näischt ze erwaarden. Et ass och net eng Fro vu Lëtzebuerg géint de Rescht vun der Welt, et ass eng Fro vu gemeinsamen Interesse vum Salariat. a vun de Stéit a ganz Europa géint d'Multien, inklusiv vun de Staaten, déi Recettë brauchen, fir Stroossen ze bauen, fir Schoulen ze maachen, an och eigentlech Multinationale bräichten déi staatlech Infrastrukturen a benotzen se och an missten nëmme legitime sinn, datt se zu engem gerechten Deel dozou bäidroen, dee Kampf. Zëmmer am Gaang, och erëm Transparenz iwwert d'Steierplaz, well mir wëlle matschwätzen iwwert de Schued an d'Alternativen, déi duerch déi Politik do gemaach gi sinn. Mir brauchen do guer net ze fäerten. Mir verlaangen eng Transparenz iwwert d'Bankplaz, hir Geschäfter, wiem notze se, wiem schuede se, och an der Vergaangenheet. An och de Rapport vum Reiner Falk muss erëm eng Kéier op den Dësch, mat ugepasste Chifferen, well och dat ass eng Problematik, déi net kann ignoréiert ginn. Grad esou gutt wéi Kapitalflucht op Lëtzebuerg oder vu Lëtzebuerg op aner Plazen an Offshoren. Mir halen drop, datt dat bilanzéiert gëtt. Mir halen drop, datt d'Steiergeschäfter transparent ginn. Ech ginn elo net op Bayern an. Ech soen och äerlech, ech ginn elo net op Bayern an. Ee vun de Bayern ass fir d'Direktiv Country-by-Country-Reporting. déi am Fong vun de Finanzinstituter verlaangen, datt se an alle Länner genee soen, wat se vu Beneficer gemaach hunn, vun Ëmsaz haten, Beneficer, Steieren, datt deen ausgebaut gëtt, ausgedehnt gëtt op multinational Gesellschaften, sou wéi hir Rulingen och misste, soulaang wéi se nach existéieren, public sinn. An ech sinn iwwerzeegt, datt mer e wichtege Rôle ze spillen hunn an deem Zesummenhang, zesumme mat deenen anere, mat deenen aneren europäesche Lénksparteien. Dofir freeën ech mech, iwwer d'Zesummenaarbecht och am Grenzgebitt, well eng vun den Äntwerten ass och d'Diversifikéierung, d'wirtschaftlech Diversifizéierung, inklusiv am iwwerregionale Raum, il y a du pain sur la planche. Ech ginn och nach op weider Saachen an. Ech soen lech Merci fir Är Opmierksamkeet.